Mis yma, fi wedi dod nôl i'r Almain. I un o wyliau mwyaf poblogaidd y cyfandir. Dyna mae 24 awr yn Oktoberfest. Bore da o west i'r Leto Motel Munich. Dwi ryw chwarter awr tu allan i ganol ddinas mewn ardal rili neis o'r enw Muchen. Er bo fi 'di bod yn ddigon lwcus i ffeindio'r gwesty yma sydd yn eitha smart, mae'n anodd iawn i trio ffindio gwesty yng nghanol Munich dros cyfnod yr Oktoberfest. Gwnewch eich gwaith cartref a bwciwch misoedd o flaen llaw. Am fwy o fanylion am lle nes i aros cliciwch ar y links o dan y fideo, you know the score erbyn hyn. Reit, cyn dechrau. Dies ist meine Lederhosen. Gehen wir. Fi byth di bod i Oktoberfest o'r blaen. Felly, fi'n credu bod angen help arnau gan rhywun sy'n gwybod yn union be maen nhw'n siarad am. So, nes i roi ring i'n hen ffrind Dominic o Get Germanised atho fi rownd Berlin. Gyda llaw, os nag ych chi wedi gweld y fideo yna, ewch draw i sianel YouTube pimp.

Thank you very much, Dominic.
No problem, have fun here.
Right, fi'n meddwl mae'n amser i fi gael stein cynta'r diwrnod. Go on. Nawr fi'n mynd i wneud y darn gwybodwch yma ar Oktoberfest i chi tra bod fi'n sobor. Mae Oktoberfest yn wyl traddodiadol mawr sy'n digwydd yn Munich yn Bavaria bob blwyddyn. Fi'n credu bod e'n itha amlwg be mae pawb yn neud ma. Mae'r ffair yn Oktoberfest yn anferth, siwr o fod yn fwy na unrhyw beth arall sydd gyda ni adre. Yn tactegol fi wedi penderfynu wneud hyn cyn cinio a yfed mwy o gwrw.

okay, na ddigon o'r ffair na. Um, fi'n meddwl bod fi ar fi'n troi'n wyrdd. Mae Leida Hws yn fi wedi torri gyda llaw oherwydd y ffair. Mae eisiau fi um, Ffindo rywle i jyst eistedd lawr, falle gael bwyd os fi'n teimlo well, a falle straen bach. Ar ôl i Dominic weud bod angen i fi trio rhyw fath o fwyd traddodiadol, fi wedi ordro hwnna. Sa'n rili siŵr beth yw e, fi'n meddwl rhyw fath o ciwiar. Fi'n mynd i gladdu hwn. Gorffen hwn a wedyn mynd i weld beth arall sydd gan Oktoberfest i gynnig. Dyma'r Teipls rad, dyma be oedd Dominic yn sôn, mae rhaid i fi trio. Mae basically yn plat mawr sy'n troi a chi gorfod trio aros arno fe a mor hir a bosib.

Nes i really, really mwynhau hwnna. Um, er, o'n i reit ar ochr y plat yna. Nes i actually syni weld pa mor dda nes i. Dwi nawr ym Mhabell a Law yn Braw yn Oktoberfest. Mae bron 15 o bebyll fel yr un yma yn yr wyl yma. A gyda dros 6 miliwn o bobl yn ymweld â Oktoberfest bob blwyddyn, mae hwnna'n meddwl bod bron 8 miliwn litr o gwrw'n gael ei yfed.

24 awr fi yn Oktoberfest yn dod i ben. Fi wedi bod wrth y modd yn yr ŵyl ffantastig yma. Mae rhaid i chi ddod i Oktoberfest. Am fwy o fanylion am lle nes i ymweld â, ewch i'r links o dan y fideo. Mae'r bois yma wedi mwynhau. Have you enjoyed in Oktoberfest? Yeah, it's very nice. Yeah, really good.
Mae ma rhain wedi mwynhau, felly mae rhaid i chi ddod. Fi yn mynd nôl mewn un o'r pebeill ffantastig yma i mwynhau gyda'r Almaenwyr. Felly yr unig peth arall sydd 'da fi i'w weud yw Auf Wiedersehen. Faint o sut mae'r bwrdd Am fwy o fanylion ynglŷn â lle es i, cliciwch ar y lincs o dan y fideo. Cofiwch hefyd i danysgrifio i'n sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.